Хәерле көн, дуслар! Менә бүгенгесе көндә рәхәтләнеп авылга кайтып, шушындый ә, авыл мунчасында ә, утын белән түгел, чөнки хәзергесе көндә безнең авылда цивилизация бар, 21 гасыр һәм ә, шуңа карата безнең мунчабызда газ, газ кергән, менә гөрләп эшләп тора факелы. Шуңа да без бүгенгесе көндә любой вакытта кереп, 15 минутка, 20 минутка факелны көчлерәк ачып, рәхәтләнеп кызган мунчаны керә алалабыз. Әлбәттә, бер-ике чиләк пар да чыксын өчен э, җылырак, җылымсырак су салып җибәрсәң, тагын да кайнаррак булачак безнең ләүкәбездә. Әлбәттә, Э, кайын имән агачыннан ясалган себерке белән чабынып менә сезнең алдыгызда бүген шушындый форматта видео язма калдырасы килгән иде э, үпкәләмәгез ни өчен дисәгез э, бүген русча әйткәндә ютуб ютубның каналын карау һәм күпләтү карауны күпләтү ысулларын кулланучы профессионал кеше белән сөйләшкән идем ул миңа тәкъдим итте рәсим әгәр дә син бүгенгесе көндә шулай видео яздыру, үзеңнең э, тормышың турында сөйләү һәм гомумән э, шушы татар канал дигән э, проектны алып барасың килсә, сиңа тәкъдим итәм беренчедән 200 150-200 гә чаклы видео YouTube каналыңа тутырырга һәм ана ничек әйтик теге общий просмотрга куймаска шушы общий просмотрга куймыйча гына үзең өчен төшереп сәләтеңне арттырып сөйләү сәләтеңне арттырып ә, сүз байлыгын арттыру өчен һәм ә, видео камера алдында үзеңне тота белү өчен шул чаклы ә, видео язмалар тутыр диде Шуннан соң гына синең теләгең хәм сәләтең артса, теләгең бетмәсә шушы видеоблогны алып барырга тагын дәвам итәсең килсә, син уже профессионал яктан мөрәҗәгать ит әләсең миңа хәм без энде профессионал иттереп башка калган видеоларны төшерә башлыйбыз, диде. Шуңа күрә мин бүген нинди видео төшерәсе килә, башыма ә, творчество дип әйтик инде, нинди уй килә, шуларны барысын да яздырып барырга исәп булдым, иренмичә генә. Ә бүгенгесе көндә көндез карап утырдым. Балалар белән бергә утырган чакта телевизордан Лунтик дигән мультик белсәгез, Лунтик мультигы бара. Э, безнең бит инде э, үзегез беләсез хәзерге вакытта самоизоляция ябылган чаклар хәзер ачылып килә инде ул масочный режим диләр кибетләргә каян башка җирләргә кергәндә барганда урамда жүргәндә бөтенесе маска киеп һәм перчатка киеп йөрергә тиеш булды шуңа карамастан режим дип әйтик инде бүгенгесе көндә балаларыгызга Аңлатасыгыз килсә, ә, әти, бүген безнең нинди замана соң? Әти, без ничек яшибез, дисәләр. Алай димиләр инде балалар. Ну, ә, сораулар тугалый, чөнки минем ә, зур улыма бүгенгесе көндә 10 яшь тулды һәм ул 4 нче сыйныфка барачак, икенче елга, 3 нче сыйныфны бетереп килә. Аңар кайсы бер якларны аңлатырга туры килә. Нигә шулай? Нигә без шулай көне төне чабабыз акча эшлибез? Нишләп кайсы бер чакта ала алмыйбыз? Зур һәм бәяле товарларны диек инде. Нишләп шулай акчага бөтенләй бер бәйле? Ничек мөнәсәбәтләр туа безнең бер-беребез арасында, кешеләр арасында? Ничек яшәргә алга таба дигәчтен, менә шушындый режимда яшибез бүген. Сак бул, улым. Һәм аңлыйсың килсә, менә шушы серияны карап җибәр әле дип, ул бер 15-20 минут бара буга инде, мин аның хәзер исемдә түгел. Ә, буын битне безнең турысын әйткәндә полицейский режим дип әйтик. Урамда да, дәүләтебездә дә шушы ә, полицейский режимны күрсәткән бер серияне сезгә тәкъдим итәм. Мин аны шушы видео язма астына э, ссылкасын калдырам. Кереп карагыз һәм балаларыгызга шуны күрсәтерсез, әгәр дә мәгәр сорасалар. Кызык булса, шулай сезгә тәкъдим итәм. Бүгенге көндә Э, барысы да аңлашыла ул сериядә барысы да күренә ничек иттереп шушы лунтик һәм аның дуслары һәм булган башка хайван кортлар бөҗәкләр бер берсе белән мөнәсәбәт иткән сериядә миңа калса ул серияне зрәгә чыгармаганнар ул э, серияне ясаучылар аны аңлап төшергәннәр шуны карап җибәрегез әле тәкъдим итәм ярай исән сау булыгыз сау булып торыгыз